Għalkemm il-quddiesa hija maqsuma f'partijiet differenti, taqsimiet li huma importanti għaliex Iwassluna biex nagħrfu Alla xi jrid minna, biex nikkonfermaw lilna nfusna fil-fidi, u biex anke nressqulu t-talbiet tagħna. Però taqsimiet ukoll li jgħinuna biex nidħlu fil-qalba tal-misteru ta' Alla u nieħdu sehem attiv veru fis-sagrifiċċju tal-Kalvarju, li jseħħ fil-mument tal-konsagrazzjoni Imbagħad nieħdu sehem iktar minnu permezz tat-tqarbin, meta ssir din l-għaqda bejn dak li hu ta' Alla u dak li hu tal-bniedem, anzi bejn Alla u l-bniedem innifsu. Imma dawn it-taqsimiet mhumiex waħda wara l-oħra jew inkella waħda separata mill-oħra, huma pjuttost taqsimiet li idaħħluna waħda fl-oħra. Kif rajna diġà anke fil-bidu tal-quddiesa, kellna t-tindif tagħna mid-dnub, imbagħad smajna l-Kelma t'Alla li ġiet imfissra lilna biex tikkonfermana fil-fidi sakemm aħna wasalna biex nistqarru l-fidi tagħna meta Nhar ta' Ħadd u fis-solennitajiet aħna ngħidu l-Kredu jew nagħmlu t-tiġdid tal-wegħdiet tal-magħmudija tagħna. Dan kollu mbagħad iwassalna għal tieni taqsima tal-quddiesa, dik ngħidulha l-liturġija tal-Ewkaristija. U l-liturġija tal-Ewkaristija minnha nnifisha wkoll hija maqsuma f'taqsimiet żgħar li wkoll jgħinuna kif diġà għedna biex nidħlu iżjed fil-qalba tal-misteru ta' Alla. U liturġija tal-Ewkaristija tibda b'dak li ngħidulu l-offertorju. Propjament tibda bil-purċissjoni bl-offerti. Il-purċissjoni fejn għandna rappreżentanti tal-komunità li jressqu lejn l-artal quddiem iċ-ċelebrant il-ħobż u l-inbid li kif ngħidu iktar il quddiem fl-istess talb tal-offertorju huma frott tal-art u xogħol il-bniedem. Aħna noffru lil Alla minn dak li hu stess jagħtina, ftit minn dak li hu stess jagħtina, Imma dan il-ftit li aħna nressqu quddiem Alla hu, permezz tat-talba tal-konsagrazzjoni li fiha anke l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuqu, jinbidlu f'dak kollu li Alla jista' jagħtina. Kif jgħidilna San Pawl, Alla jagħtina l-Iben tiegħu. Il-purċissjoni bl-offerti hija neċessarja, suppost dejjem issir, mhux neċessarjament, Hija pjuttost xi ħaġa simbolika fejn aħna nuru din l-aċċettazzjoni tal-istedina li Alla qiegħed jagħmlilna biex naħdmu id f'id miegħu mhux biss waqt il-liturġija imma fil-ħajja tagħna ta' nsara kollha kemm hi. L-offerti jitqiegħdu fuq l-artal, l-artal li mhux gredenza, mhux post fejn wieħed iqiegħed ħafna affarijiet imma huwa simbolu ta' Kristu u allura għandu jkun kemm jista' jkun mżejjen b'mod tajjeb, nadif. Għaliex? Għaliex minn hawn u ftit ieħor waqt it-talba Ewkaristika se jkun hawn din l-għaqda fejn il-qassis, iċ-ċelebrant li qiegħed in persona Kristi, diġà rajnih in persona Kristi meta jfisser l-Iskrittura, meta jaħfer id-dubiet tagħna fil-biru tal-quddiesa, imma f'dan il-ħin se ssir din l-għaqda bejn il-qassis li qiegħed in persona Kristi l-artal li huwa minnu nnifsu simbolu ta' Kristu, u l-vittma li huwa Ġesù nnifsu li se jkun hawnhekk preżenti fl-Ewkaristija, l-ħobż u l-inbid li bit-talba tal-konsagrazzjoni jinbidlu fil-ġisem u d-demm ta' Ġesù. L-offertorju u t-talbiet tiegħu huma maħudin anke f'xi ftit jew wisq mil-liturġija tas-seder Lhudi, kważi kelma b'kelma. Huma preparazzjoni għal dak li se jiġri li huwa iktar qawwi, iktar sabiħ, iktar veru. Meta l-ħobż u l-inbid ma jibqgħux materjali li nużaw bħala ikel aħna l-bnedmin, imma jsiru l-ikel li jagħtina Alla biex isostnina tul it-triq li aħna ngħixu aħna u nwieġbu bil-mod il-mod, kull wieħed skont l-istat tiegħu, għas-sejħat li huwa jagħmlilna.